Zeiruangah dah Jesuh chuah nih hi Baibal ca nih a rak chim hnga lo tiah cun a chim lonak a ruang tampi lakah a chim lonak a ruang pakhat a si lai ti a fiangmi cu Jesuh rungṭum tikah a chuah ninak nakin a chuah hnawhmi thil tampi tu a ummi hi a rak biapit deuh caah Jesuh Pathian nih hin Jesuh chuah ni a rak kan thuhpiaknak le a rak kan chimh lonak a ruang a si rak chim duh selaw Jesuh chuah ni chim a rak fawi te cu siangpahrang Herod siangpahrang a bawi kum kum cu zatnak a thaza zatnak ti ni kha ṭha tein chim khawh tuk a si nain Pathian nih a chuah ni hi a rak chim hrim hrim lo a rak kan thuhkanh a kan thuhkanhnak a ruang cu kha ni kha ni dang nakin kan sunruih tuk lai ti a phan zong a si lai cun a chuah ni kha a chuah hnawhmi a si lo i a chuah hnawhmi cu thil dang a si ca zongah khan a si lai ti hi a chuah ni he pehtlai in chim ka duhmi a si i Jesuh chuah ni hi research a tungah mi cauk tam Pi mifim cathiammi nih research an tuah tikah John uh, tipil petu John he thlaruk ai hlan ti caah John chuahni kha a pa rianṭuannak ning khan an van tuah tikah uh, tlangbawi temple le luh ning kong le tikha ni an van tuah tikah hin mi tampi nin chuahmi cu Jesuh hi September ni kul in ni kul le ni nga lakar ah hin a chuak ti hi minung tampi nin zumh cu zumh cu hei zumh sawsawh mi khi si cu zong cu John tipil petu John chungah nih khan an hei zon tikah an hei khanh hmaan mi September ni kul in ni kul le ni nga lakkar ah hin Jesuh chu a daw si ti hi mi tampi nih a phi an chuah mi si cu zong cu bochan awk pakhat hmanh a tlak lo a hrawng kawl holh ka hman si cun khanh hmaan lawnglawng khi si cun a cheu nih Tukhal pawl i tu an khal ning cang kong le ramlak an riah ning kong an zu tikah a cheu nih April hi a chuakmi April ah Jesuh a chuak ko bak a timi zong an um a cheu cu October ah chuak a timi zong an um vawlei cung research a tuahmi vialte nih Jesuh chuah ni an zon tikah an chuahmi zong ai lo na lo i cu zong cu kan hman in an kawl an damhmi a si caah a hohmanh nih hin Jesuh chuah ni hi cu ni pak a si December ni kul le ning ah a si a si lo pinah hi ni pak hi a si tiah ahohmanh nih fiang tein chim awk a ṭha lo Sabbath pawl zong nih cu ni cu si tiah ni thla kan tuak i an chimmi ni thla zong kha Baibal a um lomi si ca zei bantuk ni thla hmanh kha bochan awk tlakmi ni thla an si hna lo ti hi Jesuh chuah ni hi ahohmanh nih hngalh khawhmi nithlaan si lo ti hi van chim ka duhmi a si. A si siah cun zeiruangah dah December ni kul le ni nga cu Jesuh chuah ni kan ti kun ti kha tlawmpal te van in sui nui le van langhter ta ka duh i kan ngakchiat lio hoi na cun Christmas hi ni kul le ni nga hi Jesuh chuah ni tak tak bak ah kan rak ruah i Jesuh chuahni cu sunglawi taktak in Jesuh chuahni bak ah kan rak ruah sinain Bible kan hun rel deuh lengmang tikah Jesuh chuahni hi December a si lo kha kan hun hngalh i cuti ka ti tikah December ni kul le ning ah kan i pum hi a sual bak ka ti duhnak ka si loin December ni kul le ni nga i Jesuh chuahnak kong he Pathian bia kan chim zongah nihin hi Jesuh chuah ni a si pak lo nain Jesuh chuahnak kong he pehtlai in Pathian kan thangṭhattu a si ti tal kha aa thawng te chimtu te le zumtu simi vialte nih kan hngalh ding hi saduh vun tha kan duh nga saduh tha piak mi kan ngeih mi hna si zirung ah dah December ni kul le ni nga hin Christmas hi kan tuah ti kha a tuan bia tawi tiin ka van chim lai hi tuanbia hi tha ten nan i cinken lai kha hnu ah khan december ne kul le ni nga nai pum mi bible na re le hla na sak zong ah hin hla na phua zong ah hin na hla phua le na la sak hi an hman deuh kho men ti kha van chim ka duh mi si In hngal bantukin Babylon hi Israel mi hna nun zongah hmanung taktak a si. Israel mi nih an i buaipi cemmi cu Babylon hi an si. Sali al kalpitu hna zong Babylon cun an nun i biaknak i biaknak hmaan lo Pathian Baal pathian lei a kalpi lai mangtu hna Jew mi hna Jehovah Pathian an renhnak hi hna rak hnok cemmi hi Babylon a si cu bantuk cun nihin Khrihfa mi hna tuanbia zongah biatak kan tan khawhnak hnga ding caah a kan noihpiaktu biatak te fim a noitertu dingah Satan nih a hmanmi hi Babylon lengmang a si biathlam tiang na rel a si siah cun Babylon timi min a lang kha na phiat na hmuh lai Hi Babylon nih hin Pathian tampi an ngeihmi lakah an Pathian pakhat cu Nimrod a si i cu Nimrod nih cun nupi a ngei i a nupi hi aa aa Semiramis a si i a nupi hi Semiramis a si i a cheu nih cun A nupi hi a nu si tiah an ti. Nimrod nih hin a nu Semiramis kha a thi dih. Cu Nimrod le Semiramis nih an hrinmi cu Tamus a si. Cu Tamus cu sun god ni kha pathian a si. Cu ni kha pathian ti an timi cu zeitik ah dah chuah ti cun December ni kul le ni nga hin a rung chuak van a rung ṭum i a rung chuak i ti an ti cu Babylon nih an rak biakmi ni ka pathian Tamus a pa cu Nimrod a nu cu Semitamis Semiramis a pa nih a nu a simi a ṭhitmi he an hrinmi Tamus chungah ni hi December ni kul le ni nga a si ti cu tuanbia kip ai ṭial i a lawk a ṭha bak lomi biatak a si. Cu Tamus cu Tamus chuahni cu December ni kul le ni nga khan an rak cong lo tawn i cucu Babylon nih an rak ngeihmi pathian kha sin kalpi ko an mah te khan an pathian kha an rak biak i December ni kul le ni nga kha a birthday ah khan an rak cong lawmh pengmi puai ṭhingpi khi si. Sinain Khrihfa kha hung chuak ve Jesuh hung thi in hung tho kan Khrihfa cu ai hun e thok ve AD sawmthum le pali panga rong khan Khrihfa cu hung dir i cu Khrihfa hung dir in a kum zathum tiang hi Khrihfa mi hna tuan bia Christmas timi pakhat hman a um bal lo Tuanbia na ro a si si ahcun Khrihfa mi hna tuanbia, Khrihfabu Pentecost ni i Khrihfabu a dir in AD zathum tiang ahhin Christmas conglawmh timi a min zong pakhat an um lo. Christmas Jesuh chuah ni, Jesuh chuah ni birthday kan conglawmh ti zong pakhat hmanh a um bal lomi si. Sinain zeitik in na um hram ai thok ti ahcun AD zathum le kul le nga ah Constantine nih khan Constantine nih ral a tuknak in Pathian nih hmelchunnak a pek a ral a va tei tikah a hung kir i a biakam bantuk tein Rome ram i ummi vialte kha ana in Khrihfa nan lut dih lai tiah an ming kha pek hna i Rome ram pumpuluk kha Khrihfa ram ah anan thawng a vun thanh tikah sum lo tu vialte kha Babylon pathian nih ka pathian a biami vialte le siasal a biami vialte kha Khrihfa timi min tangah khan Constantine nih khan a vun khumh dih hna a vun khumh dih hna tikah cu lio caan i phop a rak ṭuanmi pa nih khan ai tho i hi zumlotu pawl Khrihfa hong lutmi hi puai tampi an ngei cun puai lakin puai sunglawimi cu aa tamut chung an i December ni kul le ni nga hi an puai sunglawi a si caah an i nuamh ve nak hnga ding caah mah ni hi kan Jesuh chung ani tiah kan ti piak hna lai i ah ah Joseph Nimrod ai ah khan Joseph cun Semiramis ai ah khan Mary le Mary le Joseph le Jesuh tiah kan thlen lai i December ni kul le ni nga Tamus chuah ni an conglawmh ni ah hin Jesuh chuah ni an conglawmh lai kan ti hna siah cun Babylon idea kha hnar cheu Khrihfa min tete kha hnar cheu kan fanh ter lai an diriam ko lai ti ruahnak in Pope nih Christmas hi Jesuh chuah ni hi December ni kul le ni nga kan tuah lai tiah a ti hna ni thokin Christmas hi December ni kul le ni nga in tuah hram rak thokmi a si ti hi nan sinah tuan kan lung ah pek awk le alawk a ṭha lomi biatak a si. I a sullam cu nihin ti zimbon ni kul ni ngai Jesuh chuah ni kan timi hi Babylon Pathian ni ka Pathian an rak conglawmh ni kha Jesuh chuah ni conglawmhnak ah an vun hman i siasal biaknak le Khrihfa biaknak cawhpolh in rak tuahmi program a si ti kha pakhatnak ah December ni kul le ni nga kong tawite vun langhter ka duhmi